Vawiin chu hei mang khawh turin ka rawn kal leh a, vawiin chu mahni ai kha chuanin kan hal hnem tawh turah te pawh ngai ila, kan hal alh vut vut lai te pawh kha a tam thei ang ber rawn tih ila an kan tum leh dawn a ni, heti lai bawr vel hi kan lo a ni a. Tichuanin a hmun pawh hi a nuam khawp mai ka video hmasa lamah khan helai hmun hi a zawl khawp mai awi tlan ih zawl si lo awi si lo ka tih lai kha nia keimahni lo a nia tichuan heng lai bawr vel hi kan khawh tawh a then a zar hi. chuan khawh tur hi kan la nei ve nual a kan rawn ti lang zel dawn nia rin aiin thli te hi a tam reuh a hetia dam dup a lang si hi thli te hi a tha ve vuk vuk reuh a ih a lo ri deuh ruk ruk anih pawn kan lo hrethiam hram hram dawn nia rin aiin thli te hi a thaw ve reuh hlek a. a ri te pawh duang in a mawi theih loh mai thei a ni tichuan he lamah hian chho zel ila khi ti lai khen khi in hmuang khian a khuk vung vung khi khi lai chahal khi kan han ti lang lawk dawn a ni.

aw khi khi ti lai khi a al nasa khawp mai khi khi khi ti lai khi khi khi vawiina kan tla che a nia cha kan che pawh kan hal a ih a al nasa khawp mai. Chhunah ni sa ang reng siah hnai deuha kal peih chi pawh ni lo ni. Ni a sa lutuk a, mei hi mi cha hal sa nen phei chuanin a lum lutuk a chuvang chuan ka han thleng lo mai anga a sa lutuk a lum nen khi a kang nasa khawp mai.

helai bawr vel hi chu kan khaw zo tawh a hei kan hmawng hian in a fai tawh khawp mai a tichuan a kara thing hi chu hetia awm mai mai tawh tur hi a ni ta hei kan khaw tawh na chu a fai vuk hi he lampang hi kan lo la ni thla zel a ni. Hu ti laia khaw kan hmuh ang khawn kawngpui a kal a kawngpui hnaihah lo neih hi chu nuam bik a ni a chhan chu ehh eng eng emaw thar hunah te pawh ihh chhip a phurh vak kha a ngailo va. kawngpui hnaih deuh a lo neih hi chu a nuam em em bik a ni tilai mau hi thlam sak na tur a ni a ti hian kan han dah tawh a a then a zar chu tichuan in a dang hi remchang ah kan thiar lut zel dawn a ni thlam sak na tur hna a la in thuah hnem dawn khawp mai ti tur deuh deuh hi la tam lutuk a.

hian a hun nuam chin hi kan ti lang zel a khi lai khi nâ chin a kan hâl khûk kha a ni ta tichuanin-- He lamah hianin ahh kan hal leh dawn bawk a a rawn kan han ti langa hei hei hi takin a kan hal leh tur a nia a alh leh vung vung mai dawn a ni tichuan khi khi ti lai khi. khi in hmu thei maw khi khi lai mi khi khi kan hal leh mek bawk a khi khi lai khi a lo nei tup a ka pa a nia khi khi tikhian chak kan hal leh mek a ni

tihian kan hal mek zela hei kan hmuh ang hian heti lai hi sawnthlung a nia sawnthlung leh lamah sawn kan hal a chak an chep a helam pang sawnthlung helam pang ah hian kan chep bawk a kan hal leh a ni tihian. Tah hianin ih chak an halna ah hian ah vaimim tih te kan tum ringawt a mai an kan tuang a tichuanin ih a rawn to ang a ah tui leh em em dawn a ni tiang loa mai an thar hi chu phai zawla mai an thar neh nena inang lo a ni thingtlang mai an thar hi chu a hlang pawhin baih ila a tui em em-- a ni tui tak a ni châ kan hâl lai hi ti hian thlîr mawlh mawlh mai ang a awm fai in chu hî a kâng vut vut mai a kâng na khawp ang khi ti hian vaw in chu ihh châ kan hâl kâng lai hi ti hian kan thlîr mai dâwn nia.

ihh hlam ta ila chu hlam sarih bawr vel chu la ni ang a rawn sa tha khawp mai.

kan hal leh chiah ti hian cha tichuanin hei hi chu cha kan chep lian lova. A cha pawh a te dawn a chuan khi tak hi a kang hluah hluah bawk a helai bawr vel hi chu kan lo hi a kang tha lutuk lo a khi khi tak hi eh ka nu nia khi lamah khian a ni lo tei kual bawk a helai bawr vel hi chu kan lo kang tha lo a aw kan lo ah chuan in heng lai ruam bawr vel hi a kang chhe lai ber a nia. Cha pawh kan chhep hnem khawp mai heng lai bawr velah hian kan hal hluah hluah reng mai ni vawiin chu ni a kang hluah hluah mai.